Юрать халӗ, пуҫлатпӑр. Кайрӑмӑр. Турӑ тӗнчене пултарни. Чи малтанах Турӑ тӳпепе ҫӗре пултарнӑ. Ҫӗр питне шыв хупласа тӑнӑ. Тӗттӗм пулнӑ, Турӑ каланӑ, ҫутӑ пултӑр тенӗ. Турӑ каланӑ пек аван пулса тӑнӑ, ҫутӑ пулса тӑнӑ. Турӑ ҫутта тӗттӗмрен уйӑрнӑ. Ҫутта кун тенӗ, тӗттӗме каҫ тенӗ Турӑ. Пӗрремӗш кун ҫапла вӗҫленнӗ. Унтан Турӑ каланӑ: Шыв варринче тӗрек пултӑр, тӗлӗке икӗ пая пайлатӑр. Ҫапла пулса тӑнӑ. Унтан Турӑ тӗрек ҫинчи шыва тӗрек айӗнчи шывран уйӑрнӑ, тӗрӗке тӳпе тенӗ. Иккӗмӗш кун ҫапла вӗҫленнӗ. Турӑ вара ҫапла каланӑ: Тӳпе айӗнчи шывсем пӗр ҫӗре пуҫтарӑнччӑр, типӗ вырӑн пулса тӑтӑр. турханлӑ пек пулса тӑнӑ. Типӗ вырӑна ҫӗр тенӗ, шывсем пӗр ҫӗре пуҫтарӑннӑ вырӑнсене тинӗссем тенӗ. Турӑ каллех каланӑ, типӗ вырӑн ҫинче ӳсен-тӑрансем, тӗштырӑллӑ курӑксем, ҫимӗҫлӗ йывӑҫсем ӳстӗр. Турӑ каланӑ пек пулса тӑнӑ. Кӑна Турӑ аваннине курнӑ. Ҫапла вара виҫҫӗмӗш кун вӗҫленнӗ. Турӑ каланӑ, тӳпере ҫутӑсем пулччӑр, ҫӗр ҫине ҫутатма, куна каҫран уйӑрма, кунсемпе ҫулсене шутлама тата палӑсем кӑтартма, вӑл каланӑ пек пулса тӑнӑ. Тӳпене хӗвел, уйӑх тата ҫӑлтӑрсем тухса ларнӑ. Турӑ ҫавӑ аваннине курнӑ. Тӑваттӑмӗш кун ҫапла вӗҫленнӗ. Пӗлӗтмӗш кун Турӑ каланӑ, шывра пулӑсем, тинӗсре тӗрлӗ чӗрчунсем, тӳпе ҫийӗн сывлӑшра кайӑк-кӗшӗксем вӗҫчӗрхенӗ. Турӑ каланӑ пек пулса тӑнӑ. Турӑ хӑй пултарнисем питӗ аваннине курнӑ та ӗрчӗртенӗ. Шывра пулӑсем, Тинӗсре тӗрлӗ чӗрчунсем тулнӑ. Сывлӑшра ҫӗр ҫийӗн кайӑксем ӗрченӗ. Ҫапла пиллӗкмӗш кун вӗҫленнӗ. Каярахпа Турӑ каланӑ, ҫӗр ҫинче тӗрлӗрен чӗрчун пултӑр. Вӑл каланӑ пек пулса тӑнӑ. Турӑ хӑй пултарнӑ мӗнпур чӗрчун аманнине курнӑ, унтан Турӑ каланӑ: «Акӑ эпӗ хам сӑнарлӑ ҫынна пултаратӑп. Вӑл пулӑсемпе, вӗҫен кайӑксемпе, тискер кайӑксемпе тата пӗтӗм ҫерҫейпе хуҫалантӑр». Турӑ вара хӑй сӑнарлӑ ҫынна арҫынна тата хӗрарӑма пултарнӑ. Турӑ вӗсене пиллесе каланӑ: «Йышлӑланӑр!» Ҫӗр чейпе вырнаҫӑр, ӑна тытса тӑрӑр. Эпӗ пултарнӑ пулӑсемпе вӗҫен кайӑксене тата тискер кайӑксемпе хуҫаланӑр. Турӑ татах каланӑ: курсамӑр. Эпӗ сире тӗштыр кӳрекен пӗтӗм, пӗтӗм ӳсентӑрана пӗтӗм йывӑҫ ҫинчи улма ҫырлана, апат валли паратӑп. Тискер кайӑксемпе вӗҫен кайӑксене ҫӗр ҫинчи мӗнпур ишерекен курка ҫиме паратӑп, вӑл каланӑ пек пулса тӑнӑ. Турӑ вара мӗн пултарнине пӑхнӑ та, вӑл пултарнисем пурте ытла та аваннине курнӑ, ҫапла улттӑмӗш кун вӗҫленнӗ. Ҫиччӗмӗш кунне Турӑ хӑй халиччен пултарнӑ мӗн пур ӗҫӗнчен каннӑ. Ҫавӑнпа та Турӑ ҫиччӗмӗш кунна эрнен уйрӑм кунӗ тунӑ. Ҫын ултӑ кун ӗҫлесе ҫиччӗмӗш кунне канмалла пултӑр тенӗ. Ҫапла вара Турӑ ултӑ кун хушшинче эпир пурте пурӑнакан ҫак тӗнчене пултарнӑ. Ҫапла та эпир ҫиччӗмӗш кунне Тура пама тӑрӑшатпӑр. Чиркӳсенче, пухӑвӗсенче Юрлатпӑр, Тура мухтатпӑр е Туррӑн юратӑвне курса пурте савӑнатпӑр. Аминь. Ну, все, было бы, да,